zvochibuda pachena zvochibuda pachena zvochibuda pachena zvose zvamunenge muchiita makutorota nemuhope nemuhope irespect yakadii yokutaura vasikana pambhedha wandinorara newe muchaka uchitaura

Handiri kudza nhema. Kwanga kune vasikana vanga vachimodhela. Eh, zvine zvandikufunga zvevasikana, dzorora na vasikana. Zvinhu zvacho wanga uchitoripo ukati takatogara ku high table. Vanga vachimodhela ende vachigona nzvimbo iyoyi handisati ndambosvika kunzvimbo yakadaro. Hmm, Ndinoshuvira kumbosvika kunzvimbo yakadaro. Vanga vachimodhela so. vanga vachikoita zvemodeling so kwakazara vanhu ini vandiona chitema ivo hamheni pombo kakagara so wakabata billion ndipo uchita senge hamheni zvanga uchiita but wanga uchiratidza kuti uri part kuvanhu vavo saka naitokuratidza vanhu chikuti bebi bebi ona uyu ona uyu ona uyu takagara pahigh table Eh. Seriously. Nzvimbo iyo ndikangoziva nezvayo ndikuenda newe. Ufunge sori hako baby anoza inini ndinoza kanditane kutsamwa ndinongo ndinongovareta. Chiwo pechete. Yeah, asi ungosiri hope chete. Unoza kuti ndakutoona sokuti ka iwo nyaya yako yekuruta zvinoitika last week wakarota mbuya vangu vashaika. zvikatoitika saizvozvo apa uri kurota chaizvo chaizvo zviri kutoitika because inini ndatoda kunonzi musi wa 24 ndiite ndinoita judge kunenge kune modeling 24 september kwe kune modeling vachibatanidza nebirthday yayafm saka unoziva kuti pawatinenge wandiona ndichinyora bilo ndiri pahigh table ndofunga hujaji hwawanga uchione kozvimuzvaunougagara chiave tiri kuhigh table wakabata peni nebepa mm. uchinyora nyora chichichichi zviri kuitika kupi but nzvimbomusa 24 september kwekune masemifinals emodeling yacho then anongobatanidzwa nebirthday reyaifm saka tenge tichijaja tichitatikozopikubozi nzvimbo yacho handisati ndambosvika nzvimbo yakadaro ah, kwakanakawo zveshu unonzi kupalawani akwakanaka kuri refreshing baby baby baby mm. vasikana mm. vavati vapedza kumodhela mm. pane mukomana nezverasta so anga akabata gitari rarinoridziwa namutukudzi anga achiimba nziyo dzerudo eh, unoziva tanakirwa zvisingaiti mm-hmm. ndakatidziwa mama artist acho anonzi brave the soloist praise the solo yes anogona kuimba iye ati achipedza so pachiuya umwe anga achiimba satunga imwe akachena nevakomana vanotamba so achiridza kuti gitari ndikaoda anonzi goda moyo ah, zorova vaidzodzo eh, vanenge varipo ah. vanenge varipo musika kuti zvandiri kurota izvi ndozvotoita eh, nemunemu nekuita nemunemu Saka ndakagara nemuprofita ke. My vents and and and confuse. Because zvataisa kuti pava ne imwe event but event iyi ai iri kucontinua so saka zvaitika manje ipapo ka panga pava nemumwe mukomana ari kuratidza ndiwo kuharare so anga achifarigwa nevakadzi zvisingaiti anga achimba futi zverudo uya uya futi anga ingoripo anga aripo vakatsigirana uye zvegoda mwoyo wacho wotore oh! anga aripozve mukomana watanga akanaka naka asori ah, eh. akanaka naka vatakatarasa tiri kufarigwa but kwete kuzoona runako kwatika kudarika inenziakanonzi trevor dongo trevor dondo dongo iye wacho butndaiaamiseka pandaona

Eh, october kwenge kwava nemafinals saka ndopanouya trevor dongo iyeye ndi anenge achivaimbira vachimodhela vasikana and then mai vaya vanga vari kumusi wa 24 vana goda na brave vanenge varipo zvemusi wa one ah, mhm.
abebiza inge nonokerwa kusvika kunzvimbo yakadai ah, unotoudza vamwe ive vekumabasa kwenyu unotikupila wani kune kune fishi kune maboti cruising kune modeling kune zvose